Ah, tiri kukomborerwa ishe bo zvese zvatiri kuita pano zviri kungofamba mune zvakanaka hapana chataona chati chadzokera mashure
zvatiri kuona kuti tiri kukomborerwa pakuti asi pakutanga kwazvakaita taiona kuti tainge tine tunungu nungu mbichana asi nhasi pandatozoona zveshuwaka tinoita kujaira system yacho manje saka ndikunyatsoona kutoti eh, zita manje rangu inini zita nonzi chizengere eh, ndobva kubhindura so vanhu vachangotangawo kunamata so ndo maeaster edu atatanga kuteedzera iwaya vona kuti tikakwanisa kuva used kwemakuru kana maviri kana matatu ah, ndoenda kukwanisawo kumirawo pamberi pavanhu ndakanyatsosimba ndakatenduka gore rakapera munana september dii munana september ikukuyo pandakatendaujust same neni ini ndinonzi petros eh, ndakatanga kunamata same day ndingati takangosiyana muna august ndipo pandikatendeuka tichitanga kunamata apasi vauya ikoko vachitiparidzira ndipo pandakatendeuka ipapo ndinonzi petros ndinonamatira kubindura apa tiri pamusangano weeaster ndauya netimhu rangu rese ratinaro iro riri tichiona mablessings atingawani kunoku neshoko kukura kwarene tirimo paprotium farm panapa ndo zvatanyanya kufambira muno muglendale paprotia mm. ah, zvinofadza zveshuwa Ah, tiri kutarisira nokuti tiri pakuzosvika kwedu isusu kwekupera kwemutambo wesande ah, tinenge tatobleswa ende tatobleswa nechekare nokuti tiri kumbosvika panguva yekuti mukabata mapureya chaiyo chaiyo akasimba chaiyo mukati umu ah, shoko unonzwa richikugara pakati pemwoyo ende unosvika pakubatikana ukaona wasvika pakuchema nekunamata ziva kuti mwari ari kukunzwa zvingange dambe asi unonyatsoona wega kuti haa kana ukadzokera kumba unodzokera uchiziva kuti ndanga ndiri kuchechi kana anokutadzira dzidza kuregerera papo
zvokwana

where we're having our easter retreat indeed we're being blessed tiri kuropafadzwa zvinoshamisa neshoko ramwari tiri kusimudzirwa eh, kunyanya isi kune vechidiki tinoziva kuti eh, kune zvizhinji zviri kuitika munyika umu asi tine vechidiki varipo vari panapa kusanganisira ini ndiri kutaura vari kusimudzirwa nekuropafadzwa neshoko ramwari uye todaira kuti vachanodzokera zvekare munyika vachinoisa mienzaniso vachinobata mweya mizhinji ichiponeswa ichiuya kuna mwari warasikirwa kana usiri pane ino nzvimbo nhasi uno nekuti inguva yakanaka inguva yakakosha tiripo pano paeaster tiri kupembera kumuka kufa nekumuka kwaishe vedu jesu kristu naizvozvo zvakanaka zvakakosha kutiropafadzwe tichidaro ah, tinotenda zvakare ah, nekuda kwekubata kwamwari kunoshamisa kwataona panzvimbo ino ah. eh, tanga tichiropafadzwa kubva mangwanani tadzidza pamusoro pekubata kwakaita jesu kristu pamuchinjikwa tadzidza kuti e, tinokwanisa kuwana maropafadzo ake kubudikidza nekunyengetera tiri kudzidziswa zvizhinji ah, zvinotibatsira uh, muupenyu semayouth zvinobatsira kunyange vakuru kunyange patichakura kuti tizova vana baba zvose tiri kupreparewa for a future yakanaka kuti tive nemangwana rakanaka mwari vamutsurudza mwoyo yedu zvakanyanyisa nekuda kwekuti ungano iyoyi yanga iri ungano yakaropafadzwa kwazvo mwari vabata zvikuru pamusoro peupenyu hwedu kubudikidza nezvidzidzo zvese zvatanga tinzwa takurudzirwa zvizhinji mukati meupenyu hwedu kuti nyika iyi yatiri kurarama iyi Inyika yakaipisisa zvikuru sei mazuva atiri kurarama ano. Zvivi zviri kufamba zvine marudzi nemarudzi zvinotiratidza kuti nyika ino yaipisisa. Saka toda kungotenda Mwari mufunge kuti Mwari wacho ka vatigonera nokuda kuti avandudzwa pamweya zvaakutiratidza zvakare kuti panzvimbo kana takudzokera kunzvimbo dzatigere tava vanhu vari muna kristu vakataurwa navakorinte napauro achitaura kuti kana munhu wava muna kristu wachisikwa titsva zvinhu zvakare zvapfuura ndokuda kungotenda mwari kuti vanhu vese vanga vari pano vari kuratidza kubwinya vari kuratidza kufara vari kuratidza kukomborerwa kuti mwari watinonamata ndimwari wakanaka tatova neshanduko tatova maguta akavakirwa pagomo akataurwa aya kuti kana tichinge tavaka tabatidza mwenje hatiise pasi pedengu toisa pamusoro pedengu tabva tanzi guta rakavakirwa pagomo haringavanziki zvakutotiratidza kuti munhu wese ari pano avakirwa pamusoro pegomo chatova chiedza zvikuru sei nyaya yandanzwa kuti kana tichinge tadzokera mukati medzimba dzedu hatifanire kuzvivanza tiri makristu ndisinoshandura nyika uye tichiona vana vave kumararamiro avari kuita yezvino izvi vari kurarama mumisombodhiya vari kurarama muguka mukadoro kanonzi kambwa vana vedu vari kuparara asi nokuda shoko irori zvichatiita kuti tiende kunoparidzira vazhinji kuti vatendeuke even nevanga varipo vacho vatakakokera vamwe tationa kuti vabatsirwa zvizhinji zvinotiita kuti shoko iri rive rinopararira shoko iri riite kuti nyika yedu iwanikwe ichisunungurwa aiwa ini musangano uno wandikomborera musangano weeaster unoyu tanyatsorangarira kufa nekumuka kwamambo jesu kristu tatofawo kuzvivi takamukawo muna kristu mm. kungokufara chaizvo kuna mwari riri kutisimbisa aramba tichiachabva pano vatienda kuzivaimwari vakaramba vainefara kuti musangano uno waukashanda mimwe misangano isataaurauwano rwevanhu vakumasande school mayuthi vanhu vakuru vana baba naana mai aiwa chikafu chakawanda ende chabikwa zvakanaka chiri kunaka
ah, ndikuona kubata kwamwari nokuti ndandiwo mumwe munhuwo zvokuti ndaisingakwanise kuti kana ndiri ndichiti ndifugama ndichitaura namwari wangu ndaisingakwanise kana kutaura kuti ndokutanga ndichiti chii asi iko zvinozvi a ndikuona kubata kwamwari mwari vandisimudzira kuburikidza neshoko remudhipara bible church mudhipara bible church mune shoko ende shoko remudipa rife ukariteedzera chokwadi hama dzinodiwa tinoda kuedza kupupura pamberi pamwari mwari vanokuitira zvakanaka ndave munhu aiitya kana kutaura pamberi pevanhu asi nekuburikidza neshoko ramwari ndava munhu wekuti kana pakati pemadzimai ndotogona kutaura kana kupupura kana kutonamatira munhu pano tiri pamusangano weeaster uri wedeeper life bible church Chiso chaMwari chinoonekwa bedzi neavo vanorarama muutsvene. Saka kana tichitaura nyaya yekuti munhu amunamati, hatitarisi zvedu zvekuti anopinda chikereke ipi, chechi ipi, denomination ipi kana zvava kutaurwa pachirungu. Inyaya yekuti akasiya zvakaipa akufamba matsimba ajesu kristu muchidimbu ndo zviri kuitika pano kubva musi wechina chishanu mugovera svondo amuvhuro tobata mabhegi edu todzokera munyika tonorarama sekurayirwa kwataitwa nebhaibheri e, tinofara zvikuru nevose vauya pano tiri pa eh, conference center inonzi protea protea conference center kusango kwakanyarara chaizvo tati ngatibvei kuthe noise of the city tiuye zvedu muno musango tigotora nguva yakareba umwe achigara zvake pasi pomumengo apo pasi pemiti apo pasi pemitunha pasi pese mumasango medu izvozvo zvinoita kuti tibatane nenature kusikwa tichiona simba ramwari tiri kuona simba ramwari kwose kwose asi nguva inoi yataa kurarama inguva yakaipa zvikuru mwari havachinji soko ramwari harichinji bus tiri kuona dynamism iri kuitika muchinamato panguva inoi tatova nefast christian life yezvavatendi vakutoredzerawo eh, fast life zvekuti ah, nyika haichakwanisi kuona kuti ko todzidzeiko kubva kuchechi todzidzeiko kubva kuvanamati saka nguva ino taitora kuti tichemere nyika yedu zvakare tiri pano e, munyika yedu yezimbabwe tatarisana nemwaka wemaelections saka soko ramwari rinotitaurira kuti vanhu vose ngavarevererwe nevari pazvigaro kuti tigogara nerugare saka izvozvi tine nguva yazvakare yekunamatira nyika yedu yezimbabwe vatungamiriri vose vanga vari kuopozisheni vangava vari kutonga vari pazvigaro izvozvi toda kuvaisa mumaoko amwari tivanamatirire soko ramwari rinobva rati mwoyo wamambo uri muruoko rwamwari E, tingavatya sevatungamiriri asi mwari wavo akavasika ndiye anogona kubata mwoyo yavo tobva tafamba nerugare zimbabwe yovaya nyika inodadisa yagara iri nyika inodadisa asi ticharamba takadaro sezvinokurudzirwa kunyange mutungamiri wenyika ino kuti peace peace peace kana vari vangomo vaibva vati peace begins with me peace begins with you saka zvinotanga pano tichinamata kuti vatungamiri vava nemuono wakadaro werugare nerunyararo zvinobva mupfungwa dzamwari wakavasika mwari worugare aramba achikutungamirirai ticharamba tichienderera mberi e, tichiparidzira vechidiki tinoda vechidiki zvikuru kuti vatye mwari varege kupinda muteuriro akakura achitya mwari tine vechidiki zimbabwe yakaropafadzwa pane zvimwe zvese e, ine zvese goridhe haa tingati kana pari zviwanikwa zvepasi apa inazvo zvinotyisa zvino kana iri vana karibadhema vanoongorora vanotoona kuti inumber one chaiyo chaiyo kukura kwedhamu pasi rese saka tinoona kuti zimbabwe is endowed nemanatural resources akawanda e, zviwanikwa zvepasi gold platinum ayo hatingazviverengi lithium uh, of late gas kumuzara bano neoil we are expecting it asi zvese izvi vana ava vakakura vasingadye mwari vasingatye mwari sorry hapana chavanozogona kubata hapana chichava chavachatora senhaka kunyika yavo saka tiri kuti vana ngavasiye mutoriro vana ngavararame kwazvo arege kukura achitatarika neutachiwana hwezvirwere zvakasiyana siyana kusanganisira hiv and aids vachainjoya upenyu hwakanaka urefu kana vari muna mwari vari munyika yavo ine rugare saka ndokugaidha kwatiri kuita mayouth zvakare tichida kuti pabude mainjiniyasi madokta vatungamiri vamangwana vese tinovada kuti vasumuke vabudirire zvichibva pakuti vatora the concept of the bible the concept of the african philosophy sevana vemuno muafrica in particular zimbabwe maita basa